O bɔkɔkpoe. E mese be le wɔna nu nu wɔtɔ le nya lo. O.
Ne me trɔ asi nu vivi ye.
E kuxia ɖe le dini me va va de no. E na wo dɔ na. Hmm. E srɔ nye ye. E srɔ nye ngba dina be ya de gato le nya nti o. E va nye nyi srɔ di vi de kane. Me ga kpona de kpekpe gbɔ. Me ga dina be ya zan gacha le nya nti o. Vɔ galesi

Onya, ne le te wɔ dɔa na, ye wò nyɔa, mama nua kplo. Nyɔ?
Mama kplo.
Be wɔ dɔa na ti ba be kɔkpo. Mama, mama kudo kare di ne. Ya me yo me wu na me nye mia hawo. Ewera. Kwami Nkrumah nye wi. kotoka enye wi amegãmegãwo egbɔ ɖa kpɔtɔ ame wɔme eve fia tututu megawu ge wo nye amegãwo. dɔka srɔ̃ nye kpe wɔme etɔ̃. srɔ̃ wa o
tadi tsi koe ma. ɖeka ɖe di o la nya be la wɔe nam la. eme kɔ ɛm.
Mari, akɔ miliɔn ame eve vɛ. Mava ƒle ŋu wɔ ŋu keŋ. Mava wɔ ŋu keŋ. Nɔ te la.
Me bena ega ɖe kpe mele asi nyo. Ega le vɔ nu zã ne le ŋuti nyo. Ega mele asi nyo. Ye ti me le to nɔ bena ɖe ɖe ɖa. Kpɔ nye ko mi la maga. Nyawa. Eh, wa gbe wɔ dɔ ba gbe kɔ dɔ tse gbe kɔ ko. Mama ga kplo. Wɔe nam na sia me ɖe kuku wɔe nam. Ok.
Sɔ wa ŋgɔ ɖe.
Olivier. Olivier.
Mm. Mɔgɔ. Asaka gbodzi. Fidagbe.
Fidagbe yɛrɛ.
Mm. Olivier Fidagbe. Olivier Fidagbe. Mɔgɔ. Ma wui ɖe aƒe me lo alo ma wui ɖe gbɔdzi. Wui ɖe gbɔdzi.
Meganɔ aƒe alo.
Ne va le aƒe me la va susu susu la va tɔm. Ma wui ʋumetolo alo.

Olivier srɔ̃ yɛ. No. Nya manya o. Gake Olivier meɖo la kpe. Ɖe susu le nye kple mía ɖebo. Anyawo. Tso. Nyɔnuvia meti be awɔ ame ŋuwo ɖe. Olivier srɔ̃. Ah! Euh, meyɔ. Susu ta meyɔ wo ɖoa. nya ɖe enyawo ɖe va ɖo gbɔnye eya ŋu wònye nye kple wò mígbɔgblɔ ge ase me míaɖu ga na amegbetɔ na ame ɖe ko srɔ̃ wò
srɔ̃nye srɔ̃wò va gbɔnye be ewò megaya dzi kpɔ nyuie ɖo egale asi o enuwo le asi o zã megaya dzi kpɔ nyuie ɖo mawu wò
Ebe Mawu o, be wodo dzesi me nye wu Kwame Nkrumah, Yadze ma, ɛɛ Kotoka. Wole asinya ma gbɔ la, ɖe be gbɔgbɔ srɔ̃ nye be ye ne wu nye. Srɔ̃ be Mawu o. Ne be me wu ame gã gã gã ma, eke nye wa wa bo ka me le. Wodo kpe ɖe. Ta eyi srɔ̃ gblɔ nya mete ta ko ŋkɔ mekpɔ be ŋu nye ŋu ɖe he gã. Ta eya ŋu nye le nye kplu dome ne kɔ ga nea edɔe wɔ be ya da kple ega ya. Etɔ me me me nana wo anya be mo wo. Vɔa efi ɖe dzi gato. Ava nɔ zeze nɛ abe ŋu eli ene. Ewɔ ge. Míawɔ míawɔ atsa kpli. Atsa ɖe ɖe plan wee. Kpɔ ɖevi ya la kpɔ ɖevi vi. Ayi.
Enya fi fi o nya me to afi kpɔ ga ya va be ya va du nenema.
Eyo eyo va ooo.

Ine ŋu kɔbe hebe aƒetɔ gbɔ.
Ta ye ba ye ta wo yɔ. Ewu ewu fama kple nyigba saga kɔ. Saga.
Ye ba ye. Edo go aƒetɔ ta ye. Edo go. Ye ba. Edo go. Tia. Owó máa wọ máa dá yìí o wa. Máa kí yìí o. Yo, ŋke mɔ ŋgagɔ me ya wɔ be. Ee mama. Hm vinye.
Hm ega trɔ zu mia tɔ. Alo. Aƒea trɔ zu mia tɔ. Anyi gbɔ keke trɔ zu mia tɔ. Ewe.
Eku gba ku kpe. Eku kpe. Kpɔ nunu ma nunu. N de be aŋɔ kpe anɔ kɔa. Onya.
Kpɔtɔ vi ɖe fia ɖe. Mi la di music polo. Camarade Manu, míakpe amewo. Ye míaɖu azã gã ɖe. Azã gã ɖe. Hey! Be Olivier ku gba ku gba ku gba ku ke.
Eŋu eko be kuna. Efi ya gadɔ tsi anyi na mí vɔ. Ne be nɔ ko dea. Ne be nɔ ko de ba ɖui.
Ne be nɔ ko dea ne ba ɖu ga.
Ee. Edzi la fɔ anɔ lɔlɔ.
Ŋgba vɔn. Mawɔ nu gãgãwo nɔ. Masɔ.

Eɖe fulo ya ganya ya ɖu va le fia. Eganya ya fia ga ya ma ɖu vi ɖe ma. Anye ma ku. Ni ga jua fugo ɖe ma. Mm. Edo tamro ya sem ya kuma to da chike mo no we. Ah. Aŋɔli yeye. Mi va la ŋgɔ ɖu ga. Aŋɔli ya kplɔ mi ɖo fia ɖe. Wɛ, mi va do ha. Ɛn lé ko jɔɛ. Lé ko ɖeka tsi dzodzodzoe la ŋu ke jɔ. Ɔ esrɔ̃ nye kpoe la. Ele zenɔm. Ele zenɔm la hekpata me kpalo me ya. Gaze me ya. Afi ɖe kpekpe nye ŋgbali ɖe asi ma vo. Ezeze nɔ. Ye ŋva be maɖe kuku nɔ be nawɔ ɖo ɖe nam lɔ.
Nyawa. Mm. Edzi le asiwò fi ma via? Edzi le asiwòa? Hɔ kpoto keka gbɔn mekpa gbe ti o. Wodo gbata ni gbam be ŋu na o ne dzi nɔ lɔ.

Matsu la, matsu. Hmm.
Meyi ɖe kuto me fifi lae. Meve kpɔ megamegãwo, hunɔ gãgãwo. O mekpɔ yade ma fi ma. Kpɔkɔ ami kuruma. Kpɔta mis Thomas Sankara. Ne mema xla mo nu ke o sugbɔ. Ame mawoe va yi srɔ̃ wo nya wo dem. Sisi ŋunyi dzɔdzɔ ge yiba efe hege makɔ yi na mɔmɔ kwa wale srɔ̃ wa da ɖi. Matui la. Ha?
Matui nene ko gbe yɔ kɔ nya matui. Miliɔn ame wi atɔ̃.
Ha?
Miliɔn wi atɔ̃. Ok, ngba vɔ matui. Matui ya. Matui. Matui. Vɔ nyɔnjo le gaɖe kpe le asi o. Me kɔ gaɖe asi de. Ke ma pu duma yi ma trɔ va. Ayi na va. Ma yi ma va.
Yi na va. Miliɔn wi atɔ̃.
Ole awɛ na ma lo. Ma oge.

Nu yi me be magblɔ na woa, tsitsiawo do alo ɖe mekpɔ kple ŋku ame aɖeke medenɛ dzɔgbese ŋu o. Nenye be nane dzɔ le ŋkuwò ŋu kɔa, ewɔe wò ŋu dzɔ le. Fia mèganɔ nu ʋi kpɔm nàgblɔ na ɖokuiwò be nu yibɔe.
Fia menya gɔmesem o.

Megagblɔ be, Nenɔ ale kokoko ne ye, nenɔ ale kokoko ne ye aa o. Ezea? Ɛɛ, nyɔmɔ me be magblɔ ne wòe ma.
Kpɔ nya ko kpata ko gblɔ fifia. Mm. Ne metonɔ be mese nya ɖe gɔme tutututua, meblɔ. Le gblɔ nya kle dzi la gblɔ kpɔ agblɔe na zi ɖeka mase gɔme. Nye me nye me nya ɖe gɔme se mɔ. Menye ʋegbetɔ ne nya.
Ɛɛ vɔ ŋe gbele nenea vɔa eme ee. Goglo vi ɖe me goglo vi ɖe ao enya ɖe kema le asi nye fun eye va li be ma wɔ dɔ ɖe ne me wɔ ale wotrɔ aŋutɔ nya ka xe fe gbogbo mo va yi ale wotrɔ va yi ya wɔ ŋutɔ nya ake nya nye ba ba nye ma be ma ɖo mu ne xexe o xexe la ɖo mu ne nya eta ko me nya mɔ kata gblɔ nɔ. Sea, eeeeee, agbe to le ale gbegbe be, wò ŋutɔe le fiaɖuɖia me, nuɖeke gɔme se ɖo. Hum, nuɖeke gɔme se ɖo. Tso srɔ̃wòa, ame yiwo nye ame yiwo meka me kpɔ ŋu kaka mekpɔe be ŋ ŋ, nuɖe gbegble viɖe kokoko ta metrɔ asi ŋu ale gbegbe be. Magba kpɔe ko o.
Eyoo.
Kpokpo kea ata kpe fa. Magati o kpe o ke fa. Ni gba dzi ma kpe o la.
Magati ba kpe. Awo ni gba dzi ma kpe o. Ega gbogbo ke mi sɔna wa maga kpe kea. O be ye ga ŋtsi o ku ɖo. Kpɔkpɔ enyi nya. Ya, ne wa lɔ ga kɔ ni ko. Sɔn na ba du ga ko atrɔ jua. O. Ya le kɔ di. Won to ha le kɔ di. Ya. Kpɔkpɔ ye sumɔm míle ɖa. Eye be Mawu be ɖiɖi ye míli ko. O oh, megasi o. Megasi o la. Megawɔ la va vuvu ewone. Enye ƒu ka yi la. Enye ƒu ka yi. Enye ƒu ka yi. Megasi o, megavɔn la. Omega, wo ezɔn na yi. Ma yi fa. O oh, dasi. O oh, megavɔn, megavɔn. Ɖevia ŋu anyi kloe eke le wɔme ŋusẽ ma la ee mekpe mekpe mekpe mekati dzo tso la ee mekpe la yɛri ɖo va eva meme eva meme eva meme so wɔn dɔntɔ koe ya menye ŋɔli o menye ŋɔli o so wɔn dɔntɔ ya tso nana. tso ɖa nɔ anyi mende kɔ ge nu tso ɖa nɔ anyi sia nɔ anyi faa. va nɔ anyi va nɔ anyi. ƒomu ƒomu ne srɔ ne se. va nɔ anyi
tso te na va nɔ anyi.
tso na nɔ anyi ɖe gbɔ la me nya ɖe kí mɔ le wọn to srɔ woe sia ee wonɔ anyi la nɔ anyi nɔ anyi sia ena kɔ wonu nɔ anyi nɔ anyi ɖe gbɔ.

Ameyo mabiɔ nya. Nuka dzi nèle? Ameyo, nuka dzi nèle fia? Nuka nèbe mawɔ na ye?
Hmm. Ah, nɔ ye be vie. Wɔmega bie nye fun. Eh. Ameyo, eya nke dzɔa. Sɔwɔ ye ya. Vie nya ɖeke mega yi. Etrɔ gbɔ va ma me. Ta atrɔ ɖi ŋutɔ koŋ. ɖe ɖeɖe tsi ŋu ale nyɔnu ɖe na ŋutsue nanɔ gbɔ ale ŋutsu ɖe na nyɔnue ye hã nakpɔ gbɔ ezea nya ɖeke meli o srɔ̃woe egbɔ va ame me. Uh, uh, ametsia. Metɔ.
Gbeɖeŋku si bia na se bena ɖe yewo be maƒle agbleŋlɔ machine ne ye fofo ɖe yemeƒli nɛ o. O egblɔ nya mɔ gata ne me. Eƒle machine na. Nuka dzi nuka tu me ga dzi mo ga le gbe sia.
Mesi. Trɔ ɖe srɔ̃ ye ye sia.
Nya. Ɖe mi ne ekpa.